Buya kegima um, sagero gatebete ng'a korona nyaito egoite eh, nyaito egoite bono iga igo ntagete gokoa oroboti eh, ntagete gokoa oroboti bwa bwango eh, buna koreng'ana chikaunti government chiaito chia Kisii na Nyamira ne chikaunti chinde chionsi emerongo eh, chikaunti chionsi 47 buna chiatumia chibesa chiaito chia korona engaki eye ere tware gochi quarantine, timanyete gose omorai bwense na igoro esere na igoro ense bwango iga, lakini rende togosaba ng'a igoro eye ekogera egento eke toroche ng'a obuchonjo mbore abo bonge. Bono igo ntagete gokoira oro na oroboti rorikire this is a report done by the office of the control of budget eyioetwe nere omosubati okorokwa ng'a nere Doctor Margaret Nyakang'o. Oroboti rwakoretwe goikera chisacha chi'emerongo ebere na inye, omotienyi oo okarenga omotienyi o nane, na riria yabete submitted gochia ase senate, the Haddock committee yare korigereria ng'aki chibesa chie- chie- chia covid 19 chiatomekire, korwa omotienyi o gatato. Bono chicounty chiaito tata nachirochio, ah, nabo chichiete birage, chiete bosio, obokurumi bore iga nobo bw'ekerengo kia igoro, inche ndatebe ng'a nobokurumi ase ebirengereri biane, rakini rende ngokoira aye naye origererie orore, gokonyora ng'a. Obokurubi mbore ororo, naye nabo ogwancherera mono enching'o gokora mbore iga. So, togende eyemo ase eyemo, torigererie ecounty ereria eye, togende torore ecounty ya Kisii. Ecounty ya Kisii na Nyamira ng'aki ekorete egasi, mabweine special budget review, implementation report,

Kisigi ere number seventeen eye iga number seventeen number seventeen so tokogenda Nyamira Nyamira iga kare nsa botambe buna Nyamira ere korwa inse rioka rioka nabaetigari tokoba inse Nyamira iga ere number thirty four number thirty four. So igo tokogenda ase ekaunti ya Kisii, tomioke gwanga ase ekaunti ya Kisii, torore ng'a ng'aki ekaunti ya Kisii etumiete chibesa chiaye, na mbinto ki biria batumiete ebio biare gogokonya aye buna omonto bw'ekaunti ya Kisii, tonyore oborwaire bwa korona bagakorenda sana, bagakorenda ekaunti ya Kisii egakorenda sana, na ekaunti ya Nyamira egakorenda sana tobase konyora oborwaire bwa korona, ebitambo kero biria yairete, ne chibesa buna yatumiete. kwarorire so bono igo tokogenda mpaka number 17 item number 17 Ah, igo tore ase item number we we we we egento ekio mate bono goika togenda aye nta togenda amo naye ono oroboti no roboti ee toike number 17 toikire ase ekundi number 17 ah, the table of content nere eywo iga abwo um, the implementation of the utilization of covid-19 fund from 13th march 2020 when the first Covid-19 was reported on, on 31st July. So a county government ya Kisii eh, nere iyo eh, grants from the national government so a county government ya Kisii ndati ngobwatire buya egento ekero riokorora onye maiso ago torikorora buya gaki ng'aki bono ngocha gokora gose orore egento eki boronge a county government ya Kisii egatumia eh, ekaegwa chibesa from the national government chiarenge 241 million 037,000 that's from the national government tokamana konyora chibesa korwa ase donor funds eh, donor ababwatani rende baria ba- ba- ba- bagotororera amabera ng'a abanto abatiga bago chibesa mba base gwakera nse eh, donor habu bakamenya gototoa 30 million yes 30 million yes tukamana gocha ase eh, county contribution yere county government of Kisii contribution chiaye gochia ase COVID-19 chiarenge 127 million yes 127 million yes so chibesa chionsi ipi total expend eh, chibesa chionsi ipi chiri chiasangereretiwe eh, chiare kogenda ase amang'ana aya chikamana koba 398 million

Ee, ekero bare goscreen abanto iga abwo goeta, bakamana kobakana ire engecho, ire engecho morooche, that is um, four, eh, 69,000, 469,000. Tokamana gocha ase a supply of face masks, chimask chiria mware koegwa iga abwo, timaeti gose mwaetwe, chimask chiria chikamana koira chibe siringa, chikamana koira 8 million. Koroisia egento tokoroka ng'a production of the face masks. Chiria chire nogosupply chia face masks chiria chiagoretwe, lakini okoroisia bono gokomenya kore 3 million, tokomana koira egento tokoroka ng'a yes, 3 million yes, supply, allowances nere eyio, production nere eyio. Subsistence allowance for Covid-19 related activities ekamana koira 300,000. Chionsi chikamana gocha chikaba 11,769,000. Basi, tokamana kogenda gocha nse. Tugacha nse iga. Tugacha nse

ee, okogora gwoka gekamanyana gotocost chimilion emerongo ene na ebe- ebere, 42,958,332 shillings, 42 million echio, almost 43. Tokamana gochia egento tokoroka ng'a renovation and alteration of um, renovation em, yeah, oko noko renovate chiward,

Beds and wards, bono timaete renovation ye chiward igoro ng'aki bare goteba, lakini iga naende barikire egento kende gekorokwa ng'a electronical and mechanical wa- eh, works, beds and wards. Bono renovation ye chi- chi- chiward eria igoro, na eye eyende bono nere yachenchire, lakini ere chikana kogenda six million, six hundred and sixty nine. Amang'ana ayio wa tirochia soa morochia amang'ana aya boronge. Fumigation services ogosiarera koria bare gosiarera iga aria ekaunti goeta buna bare go fumigate iga mwaroche bagosiarera seventeen million chikagenda 516,100 shillings chionsi 17,516,000 17,516,100 shillings chikagenda emergency supplies 6 million Timaeti nchiekio. Catering services okoragera. Abarwaire bakaragera, abanto bakaragera, emekutano egakorwa, endagera chibesa chikamana kogenda ororo 10 million okoragera gwoka, eeh okoragera gwoka iga abanto rende mbaragerete emekutano egakorwa emenge. Catering services 10 million. Yes.

water containers, chicontainer echi mware koegwa 2,561,000, respirators 750, eh, yes, egento nkere iga gekorokwa ng'a nki eke bono eke. Infrared thermometers 1,325,000, eh, plumbing work

buna atumia chibesa echi. Bono Nyamira ero ekamana gokora iga, ekanyora chibesa from the national government chiarenge 106 million eh, 502,000. Ekamana konyora donors, abanto bari bare gokonya rende tibase goakera nse, abaya kogani okuya bakaruta 5 million 320,000 chionsi chikamana koba 110 million kwarorire so ng'aki bakorete egasi yabo rende gose aba barabwo county eye ya Nyamira ng'aki bagakorete egasi yabo eeh tiga ngokobekera egento ekero riogo kerora buya iga good yes eye bono yasokire boronge eh aye chiaye chire igoro mono ntogocha korora boronge buya beke hundred yes.

Ekero bacha Nairobi bagacha korigia ebinto ebi rende ng'a bono tibabache gokora rende esurvey yabo. Ogosurvey yaani tari okogora ogosurvey, bakarema gospend 910,000, 910,000 ogotravel korwa Kisii mpaka Nairobi, eyio Nyamira County, bakamana kori lunch allowances for the officers manning roadblocks,

chikaba na koira echi ne chimask yes 9 10 910000 chionsi chikaba na koba chiatumegete chikaba 3360654 shillings toche iga abona item by item eh ne bintu biarenge biarenge bia- biarenge bending iga abwo bitarakorwa mm, eki nere egento kiyache kiaba eh bono bono tiga ngotocherokia iga Togendege mpaka number 35 egento ekio giacha Ruka yarekire ere na that morigereria morore ng'a chi county chiaito chiakorire egasi chikorete egasi chikorete egasi kabisa abana baito batema sana korona eye nembe korona eye tata nyaito egoite baito nyaito egoite korona nyaito egoite nyamira eye item per item Yei toisike inse aa bono iga. Tomoche korigereria um, Oh yes, nabo yakororete ang'ana igo yes. So the total expenditure ye county ya Nyamira, eh, Nyamira county expenditure yes eyo. Eh bono, em ebi ne bintu biri binde bikonye biarenge eh, ebigotanga ki uh, Nyamira county summary of uh, commitments as of 31st July.

eh, twin number six number twin number chionsi chikaira 1 million obe yesu kristo supply and delivery of tents chitenti chiabanto emerongo etano chiarenge isano nemo chitenti chiabanto emia eyemo ibere chikaira 1 million bamura emilion eyemo chitenti omonto otarostie ebesa endonge neitego ite korona aya

ekaira chionsi igo chikamana koira 2 million 500 chibesa chionsi ekaunti ya nyamira etumiete igo chire 127 million 900 shillings ati goikera iga abwo nabo naigerete ang'ana igo bono ekaunti yao ng'aki oroche yatumiete chibesa echi ebinto ebi oroche nobiroche abwo ng'aki oroche